Mae criw celf. Heddi, dyn ni'n mynd i bod yn ei lluniau o bwys bwys bang ymladd a'r charwyr yn ymladd. Um, felly, os ydych chi wedi gwneud yn eich comics lluniau o bobl yn ymladd, Dyn nhw'n cweit yn edrych yn digon cyffroes. Wel, jyst chydig o syniadau fan hyn i helpu chi falle i roed pethau'n fwy dynamic. So, falle bod chi'n gwneud llun fel hyn, dyma ni archaro. Na ni ddim yn pencil, just yn sketchy, achos dyna sut sy'n ni'n dechrau gwneud rhyw llun gyda action. Falle bod chi'n meddwl rhywun yn Bwrw rhywun arall. Dyna fe. Crash. Y person yma'n cael ei bwrw. Problem gyda hwn yw, dwi'n mynd edrych yn dynamic iawn, ydw e? Dwi'n mynd edrych yn cyffroes iawn, hyd yn oed os chi'n newid gwyneb y person yma a sgwennu bang. Mae dal ti'n bach yn stiff. Mae dau jyst yn sefyll yn syth. So, Un ffordd o drwsio hwnna neu o leia helpu fe yw yn trio meddwl symudiad y corff. Gweld y corff yma wedi onglo mewn tipyn bach. Meddwl am sut mae'r llaw yn symud falle. Bydd beichio mas fel yna. y person wedi troi, ond mae'n edrych mwy fel tas yna yn symud, y llinell symud, dyna'r ffordd mae'n symud. A wedyn ar ôl bwrw, y pethau'n symud nôl, bron yn syth. A mwy o galed mae rhywbeth yn cael ei bwrw, y gyfle yma mae'n symud nôl. So, wsh, Felly bys y pen crac yn cael ei bwrw nôl. Ti'n gweld? Jyst wrth feddwl am onglau'r corff, a pwyso mewn a pwyso mas. Mae'n ma syth yn edrych yn fwy dynamic a fwy cyffroes. Felly ni gwthio fe hyd yn oed ymhellach. Felly bod y person yma wedi bwrw fel yna, braich yn dod i fyny. A wedyn beth am Bod wedi bwrw mor galed mewn person yn hedfan ar draws y stafell. Meddyliwch am beth sy'n digwydd i'r breichiau coesau. Dych chi'n gweld? Mae y bront sydd yn mynd off um, y ffram. Ond nawr mae'r bang yn teimlo'n lot fwy effeithiol. So just sketch yw hwnna, na i roi bach o ink ar yr un olaf, yr un mwy o dynamic, jyst i chi weld falle sut bys y fi'n datblygu rhywbeth fel yna. Mae'r arwr fan hyn. Crac. Eto, ydych chi'n gallu newid llefydd falle, un o'r coesau i fyny. Ydych chi'n gweld? Lot fwy dynamic na'r un cyntaf. Bang! Um, allwch chi gwthio fe hyd yn oed ymhellach, na ni llun fan hyn o ryw bad i gelyn yn falle seithi rhyw So'n gwybod, energy bolt neu rhywbeth. At, ein harwr, mae'n pwyso mewn, mae'r dwylo ar led. Mae'n sefyll fel tys efen. Mae'r pwer i gyd yn dod. Mae'n seithi. Cos mae'n dangos bod e just wedi zapio fe'n llwyr, beth am cael yr person arall wedi gadael y panel. Chi'n gallu dynyddio'r ffram i hun, ffram yr, yr panel y comic i helpu chi, i seithi mas.

neu rhywbeth fel yna. Mae yna le fan hyn hefyd i gael rhywbeth. Mae wastad yn hwyl i gael sgwrs wrth i pethau digwydd. Um, yn sicr yn ma fel maen nhw'n gwneud hynna, mae'r sgwrsiau'n digwydd wrth i'r cymeriadau ymladd. Yn ffordd o, o sgoi just sgwrs boring, wedyn yr action, lle gael e ar yr un pryd. Ond y peth pwysig yw, fel unrhyw symudiad, i chi just ymarfer yr symudiadau, sut mae'r corff llinellau symud, felly gwyliwch martial arts neu beth bynnag, um, i weld sut mae'r corff yn symud wrth wneud y symudiadau gwahanol. A'r, um, er mwyn wneud eich scenes lle mae'r arwyr yn ymladd yn fwy cyffroes. A dyna ni, bach o liw, a chi'n gweld, yn edrych yn llawn cyffro. Felly, cadwch yr ymladd ar y papur yn lle go iawn, a sgwini ffwrdd, celf ar y bwrdd, a newch chi fori. Hwyl!